Wa Covid eppes Positives mat sech bruecht huet, da war et wuel, dass vill Leit zanterhier e puer Deeg an der Woch am Homeoffice schaffe kënnen. Grad wier d'Frontalieren, déi alt iwwer zwou Stonne brauche fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen, e Plus u Liewensqualitéit. An de Grenzregioune ginn et awer och weider Pläng fir Opfangparkingen ze bauen. Et geet drëms, den Auto stoen ze loossen an op Bus, Tram oder Zuch ëmzeklammen. De Christophe Hoschar mam Point vun den eenzele Projeten. Am Dräilännereck Lëtzebuerg, Frankräich, Belsch entsteet en risegen Opfangparking direkt nieft der Gare zu Rodange. Zanter 2019 gëtt un dësem gebaut. Uganks sollt d'Parkhaus Mëtt 2022 opgoen, duerno gouf d'Ouverture op d'Enn vum leschte Joer verluet. Elo soll dësen Park and Rail Enn Abrëll seng Dieren opmaachen. Dat zum Beispill een, deen extrem wichteg ass, franséisch Frontalieren, déi wäerten dee wahrscheinlech vill benotzen. An dann dierf een net vergiessen, mir hunn och nach mat Frankräich ee virgesinn, dee mer bauen zu Lonkech op der Gare. Deen ass nach méi wäit ewech, mee deen hänkt mat deem hei natierlech zesummen. Mee dat hei bréngt eis schonn e gutt Stéck weider. Op siwe Niveauen ass Plaz fir 1.600 Autoen. 200 Meter ass d'Parkhaus laang. Domadder ass et nom Belval dat zweetgréisst am Land. De groussen Avantage fir d'Passagéier ass, si hunn dono en direkten Accès vun der Autobunn-Sortie iwwer de Rond-point op d'Parkhaus an do komme se dann direkt vum Parkhaus iwwer d'Passerell, déi do ugebunnen ass, op déi jeeweileg Quaien. An d'Quaie sinn och nach all iwwerdaacht, dat heescht, se komme komplett dréche vum Parkhaus op den Zuch souzesoen. Eppes iwwer 43 Milliounen Euro kascht de Bau vun dësem Parkhaus. Grousse Virdeel ass, datt Frontalieren direkt aus dem Auto an den Zuch klamme kënnen. Sou Opfangparkinger sinn och hannert der Lëtzebuerger Grenz virgesinn, Diddenuewen a Sterpenich. Deen zu Diddenuewen ass och fäerdeg an deen zu Sterpenich, dat dauert nach e bëssen, well mer do mat de Belsch natierlech net esou gutt weiderkommen, wéi op der aner Säit mat de Fransousen. well d'Belsch sech eigentlech net richteg kënnen decidéieren, wou se en genau sollen hisetzen. Ech perséinlech mengen nach ëmmer, datt Wiville, datt dat e ganz gutt Plaz wier. Et do ass en Halt, mir wäeren och bereet mat der CFL d'Zich ze verlängeren bis dohinner, mee do muss ech nach e bësselchen Nohëllefaarbecht maachen, fir meng belsch Kolleegen ze iwwerzeegen. Grousse Succès huet och den Park and Ride op der Grenz Richtung Däitschland op der Tréierer Autobunn. Dëse Parking bei der Sortie Waasserbëlleg ass ëmmer gutt besat. Dobäi gouf dësen eréischt vergréissert. Elo gëtt gekuckt, ob dësen Park and Ride eventuell kéint eng zweete Kéier vergréissert ginn. Och bei der Gare zu Waasserbëlleg soll en Opfangparking gebaut ginn. Do hate mer leider e bësse Pech. Do war an den Offeren, déi mer kritt haten, déi waren esou dernieft, datt mer missen, datt mer mussen nei ausschreiwen eigentlech. Duerfir hu mer do e bëssen Zäit verluer. Mee deen uewen, der Autobunn, dee geet och richteg gutt an ech mengen, datt et Sënn mécht, do wierklech déi Iwwerleeungen, déi mer am gaange sinn ze maachen, nach weiderzedreiwen an vläicht eng Kéier an d'Luucht ze bauen. Den Park and Ride op der Cloche d'Or soll Enn des Joers opgoen, wärend deen zu Miersch am Summer fäerdeg gëtt.